Ô mundu Ô mundu de oxi Ai monsi Tá do timenti nhu ka mora nhu ka sa mon ki nhu ta pasa Nhu ta pasa mal na mundu bro Ai vida di pobre Timenti nhu ka mora nhu ka sa mon ki nhu ta pasa Bom mudjeris N sa ba panhos. É ka so mudjer. Na kómi ku tudu pamodi é ka so mudjer ki ta fase kel-li no. Mon senhor, ami N ta fla nhos un kusa. Ami N ka ten nada ver ku vida di ningen. Ami N ka ten nada ver ku vida di nun argen. Ma nha, anti di kel-li pa N fla nhos un kusa, mon senhor. Ami kel téra li N ka intende no. Mon senhor, bo karu N sta dintu jélu ku névi, ku txuba, ku trapalhada, jélu, ma jélu di verdadi. Ma nhos oi agogó simon ki sta Abokadu dentu di txuba ku jelu Oi agó simon ki sta Nho podi partilha pon oxi Nha ta fase kel video li pa tudu mudjeris Pa tudu mudjeris Pa tudu mudjeris Vírgula Pa tudu kel ki ta fase kel kel baxaria li Pa tudu kel ki ta fase memu ku omi ku tudu Mi N ta atxa N ta atxa N ta atxa porku N ta atxa porka N ta atxa N ta atxa un kusa baxu ki munta algen ta fase mos se nos é orijinal a nos é orijinal a nos é a nos é ser umanu pamodi ki nu gosta di matrata kel otu pamodi ki nu gosta di di fase kusa ki no nu ka gosta pa nu fasedu kel parti la ki N ta kre sai pamodi mos pamodi. E bo, bu ta atxa ma bo é midjór ki mi? Bu ta atxa ma bo. Bu atxa ma bo é midjór ki mi? Pamodi tene kasa, ku karu, ku biskiléta, ku móta? Nau, mon senhor. Ami basta N tene vida ku saúdi, basta N tene nha un trabadju, basta N sta di nha manera. N ka sta preokupa ku vida di ningen, N ka tene nada di ningen. Ma ami N ta atxa poka burgonha, mon senhor. N ta nerva gósi. Argen ka pode odja-u felís, ka pode odja-u dretu. N ta abri Facebook falsu pa koba-u. Pamodi go? Bo é go? Pamodi go? Bo é midjór ki mi? Mi N ta atxa poka vergónha. N ta atxa ma, sin, kel-li é un baxaria, ma, sin. Ma, sin, ka nhos atxa ma es nhos ka ruspeta nhos kabésa? Mi é mi ki ta ruspeta nhos kabésa? Ô, ma, ma, ningen ka ta ruspeta nhos kabésa, ma, sin. Pa bu ser ruspetadu, bu ten ki ta ruspeta bu kabésa, bu ten ki ta ruspeta bu menti. Bu ten ki ta ruspeta bo mesmu. Ki sa foda-s otru. Ken ki kre o ka kre, ki sa foda mosinhus. Kenha ki sta mal ki ta ri ki ta ki ta ritiri. Sónia e Móris, Sónia e Móris, tudu di kel jetu nau? Sónia Amadu da Cruz. Ami N ta atxa mutu tristi, mosinhu. Anos ser umanu, nos nu ten mai, nu ten pai, nu ten irmon, nu ten nos kabésa. Bu ta tene un kusa pa fla un algen, bu ka ta fla el pa obi vestibu ki falsu pa bu koba. Si N fasieu ku bu fidju, mo ku ta fla? Mo ta mata, kasi? Osi, no no kria burgonha na rostu un bokadinhu gosi. Ka no fla ku sta fla no, ka no e fla ku bna korantena no. Si no sta ku omi, ki omi ka sta ka kre ku nho mas. Nho da da grasas a Dios pamodi nho ka sabi ki merda ki sta pa intra na nhos. Si nho txi, si tene mudjer, ki mudjer txiga na bo fla, oe, ka kre mas. Mo si nha vida ta sigi mo si Ka ba modi si mi nka kre sta ku bo Ka ta da pa sta ku bo pamo no nu ka podi Omi ka podi sta ku tudu mundu Bu podi ser bunitu mas o futuru mas Mo tinha ki ta kusa mas Prinsipal e pa nu ten vida ku saudi Bu ta oia omi ta sta ku mudjer Gosi ni si nka sta mas si ma sta li Ka da pa nu sta mi ku bo Ninguen ka nasi pa sta ku ninguen Nau keli keli e un konsei ki N sa ta da pa es tudu pa tudu alguen. Si bu ka fase, ka bu fase. Abogó, abogó bu ten, bu sta, m'sta obrigadu sta ku bo, pamodi abo é midjor ki kel otu. Mosinhu, ka sta pa, sta ku algen ka sta pa obrigason no. Di ki jetu sta li? Sta pa amor, mosinhu, sta pa karinhu, pa bu ten amor pa algen. Si bu ka ten amor pa algen, pa ki bu ta sta? Pamodi nos omi, nos é porku, nu ta kume pa tudu koba un kuladiera. Má nu ben, nu atxa nu ta bai, nu ta dexa. Ka bo ma ningen ta fla, Ome, N txu kada pa ka txoma no. Má ten txeu bês ku ta, ku ta, ku ta, ku ta, ku bu ta involve ku algen, é sima ku kontra ku xuxu di noti, akoba kasa rapariga. É verdadi, N ta fla. Ami nko, N ta fla gomo si, aki nu sta ku algen ki algen ka krê sta ku no más. Noti nu ka sta ku se ki nu libra di, alvês nu ta libra di moti, di pankada, Di soku, di toma kusa, di fase tudu un monti kusa. Mosu Yamin ta fla un kusa, Miradi ki N na sira pasinhu trisas anu di idadi, sangi ta ferbedu na korpu. Mi N ka mutu mariadu, N ka mutu un mau pesoa go. Tudu algen ta era, tudu algen ta fase eradu. Ma mi, si un mudjer txiga na mi ki fla, N asa, N ka tra pa nu sta masa. É kusa ki N ta fla, É pa N alu fegi subi ku falsu, pa N pa N koba, pa N. Nau, ma si suma este algen bu txoma, nho papia, nho rabienta ku meru rostu, nho lomba kunpanheru, nho pila kunpanheru, nho da ku meru soiti, ta kaba. Ô kada gen sabe di si kaixinha, kada gen sabe di si trus, kada gen kosa si Zeka di agu, si Zekinha, kada gen sigi, da mo na testa bu rasa, bu pidi Dios djudan pa Dios dan di meu. Pamodi nhi sta ku algen ka obrigason, mo sinha. Mo ki nta sta ku bo pamodi un obrigason, mo sinha. Bo sta ku algen e ka roba ku ta kumpra, si bu ka kre ma bu ta pula, bu ta puna bariu ta manda ka oveja di novu, mo sinha. Amor e amor. Ba bu kaminhu fase bu vida Es si ku tu eta infiernu dja mata kel otu Ta fala kulpa di korentena Kulpa e kabuverdianu Nau mose No no kira burgonha na no rostu No ruspeta nos fidju No ruspeta nos kabesa No ruspeta nos familia Ma gosi di nsin Si si omi ten nhos fotu baza na na Facebook i gosi di sin, na nhos é bandidu kel i kel. Nau. Nu ruspeta nos kabesa. Nu ruspeta nos. Esi ki nhos ta oia un kazal ta fla ta mata kunpanheru. Utu é mulher ta panha omi ta kori ku el pa kasa korda pa pega, manhan nu ta pega nu ta rabenta nhos rostu pa nhos fla si nau ta fla nu é rasa algen ki ta skotarnha. Pa nka fla ka si. Ami nha nhoia mudjer mo si ta fladu tudo ku ta na mundo ten ti vento nu ka bon kosa mo ki nu ta pasa mudjer gosta di incenso ta pega homi é so na kasa kota ke dinher na verde kumi ne bebi per perda ka tcha kadera e ka ta fasi no pa bu kumbra bon kaisinha brumelho surtin brumelho pa nho ba hotel pa nho kume pa nho bebe na nho sta leba genti pa pega homi pamodi homi é é di nhos. Ó Sinhor, ómi si krê sta ku bo, ta sta ku bo sen bu sen bu pâpia ku el. Nho, sen nho pâpia, nho sta bon na kunpanheru, nho sta pâr, nho sta vive avontadi. Ago nho ka pode ten un kusa ki N ta fla nhos un kusa. Dja N odja un monti, ten ten na nha família propi un monti, pa tudu koba N kula di el, N ta torna ta fla, Mudjer ta panha un fiu parida di algen, ta panha, ta djunta ku kes kusa ki es ta fla, ta basa di ramedi, ta toma na kumida, ta pô karni na zekinha dentu di kel kusa, ta ten três dia pa da omi, el ta da ramedi na kel kela, el mostra son na vinhu, kel kela so pa pega un omi, ki omi go, bo go, bo omi go, ba pari, pamodi go. Bu ta oji ta mufina, ta fuma, ta bebe, ta fika nofia, ta ta mori un bes. Pa mori go. É un amor, aku ten amor pa un algen mo si amor ta dadu, ta dadu mo si ten munti manera di ngana mudjer, ten munti manera di ngana omi, di un goda di bo. É ka ku grita mo si abo omi pa sta ku bo é se kre. Kes kusa di ke kes kusa di kori pa li, kori pa la pa pega é so mintira mo si. Se pa pegaba nha mai ku nha pai, pamo ku nha mai ku nha pai dana di 40 anu kazadu. Pamodi? Algen go ta forsa go pa nhu sta ku el? Forsa go pamodi go? Pamodi go na kes dinheru ku ta gasta toba, na kes dinheru ku ta gasta na bakandesa, na tolisa, na toli, tolendesa? Pamodi go bu ka ta ba kunpra ropa pa bu fidju? Pamodi bu ka ta kunpra bon kaxinha bu bisti? Pamodi bu ka ta ba paga bu renda ku bu fatura? Pamodi, pa ke go? Nho kontrola mu fia no na mundu nos e ka nada mu fia Nho vem kusa yo ten muita argen ku ta oia ta panha un argen ta pudi un stadu Mo sinha ke kusa li antis di bu mori bu ta pagal mo sinha Fasi li me paga li me mo sinha Sabe ma xuxu sta na infernu ma e so mintida mo sinha Dja nhoia xuxu riba mundu Sta riba mundu ami dja nhoia mo sinha. Ami es ta kontinua ami nhos ami ta fla nhos un kusa ami é miasa di kel jetu ami ta fase eradu ami ta fase eradu tudu mundu ta fase eradu nhos ten un kusa ka nu da pasu ka nu kai sapati mas klandi ki nos pé omi nhos é ka palhasu nhos é ka palhasu ora bu ta é un algen un algen ora ta inpuni omi ta punta koitadu abo ami n ten ki sta ku bo pamodi si n ka kre. Kel é pamodi go. Bo sen pamodi go, pamodi go, pamodi go. Bo sen aki nhos krê un omi pa gosta di nhos. Nhos ka sai ma ben ma ta ten mudjer ta ta inpuni omi, ta pô omi ku fastiu, ku raiba, ku noju. Ta pô ku raiba. Bu ka ta kre nen ku tinsan bu ta mura la nsin. Ka ta kre pasa bala so raiba di bo pamodi bu ka ta dexa omi gosta di nhos. Mudjer ka ta dexa omi gosta di es. E dja omi dja so sta dintu ku el dja kel xinti dor na kabesa nau dja fasidu kónta. So omi ku sta ta labanta pamodi sta ta bebe txeu oh dja fasidu kónta. Karanba ma nho tinha paxénxa na mundu. Orso ki N ta fla timenti nu ka móre gosta bon ki nu ta pasa. Ni verdadi N ta fla.

Asi, pamodi? Nhu dexi riba kandesa, dja N obi ta fla, dja N obi dintu di tran es ta pâpia, ma es tanbe burgonha ka tene pa nhos fladu ma timenti bu ka móre, kuzon ku ta pasa? Pa santa karni na kel kusa, na kel kusa ki nen nhos ka ta mutulaba pa ba trabadja pa bai pa ben, pa pura medi pa da ómi, pamodi pa ómi sta ku bo, un ómi, un ómi pa sta ku bo ki pode ta sotau, ta tomau dinheru, ta dau nen ku, nen kumeu ka ta kumeu di kel jetu, pamodi nhos ta fase kel-la? Nhu dexa tudu. Nhu tanbe ten kel padri tanbe. Ah ki omi ka kre sta ku nho mamo zen nho da graças a Deus bu ka sabe ki mufinu ke ta sa di bu pe bu ka sabe ki sorti ki Deus ta tene tene pa bo nao bo ta preferi fasi di tudo pa pa pe mori pe ka sta di ke jetu nao bu ka ta fika ku mi ten coragem mosinho. Ku dimóniu sta den mundu. Ami si ka fika ku mi, ka ta fika ku ningen. N ta mata-u. Pamodi go, ami N ten gana pa móre na petu un mudjer. Algen ta afronta-m asin. Kel-li é ka so dja N pasa-l di Europa, dja N pasa-l dja N pasa-l na Inglatéra, dja N pasa-l na Lixenburgu, dja N pasa-l na Purtugal. Ami, mosinha, ami aki mudjer franka e kusa li. Sin, mosinha, ami dja N ta konta-u verdadi. N ta sega. Má mi N ka, si N ka fika ku bo pamodi mi N ten, N sta obrigadu sta ku bo. Bo é kenha? Nen mamai ku papai ki pari-m Ki es ten obrigason ka ta fika ku el, ki fadi ku otu kusa. Mosinhu, si amor ka sta la, a ki N spera omi, nho spera nho da kuze ki nha di ke jetu, nho da flor, nho da karinhu, nho da amor, nho da. Nau, nho ta prifiri ta spanta omi, ta spanta koitadu. Ami su ka ta luta fe ku ningen mas N ta mata-u pamodi ami Gomi N ta oiau go komu un morti Gomi N ta sai N ta bai Mas si nu tene kabesa kansadu nu kre mata kabesa Nu pega no kabesa nu mata ka nu fronta ningen Ka nu fronta ningen Algen ningen ka ta obrigadu sta ku ningen mas. Ningen ka sta obrigadu sta ku ningen. Ka sta, ka sta obrigadu sta ku ningen, mo sinhor. Lei ka ten. Kel lei la ya kaba, ka ten. Ka sta, ka sta, ka sta, ka sta. Ka ten lei ki ta, ki sta obrigadu sta ku bo. Si kre no, no, nos, nos é kasadu, no ten 50 fiju, si kre. Ka sta, ka ten lei, ka ten. Ka ten lei no mundu. Bo tardi, di, di ke ja sta li. Ka ten. Ka ten lei ki ben mundu ki ta fla ma ma algen sta obrigadu a sta ku kel otu algen. Ka sta. Ta fladu i na saúdi, na duénsa, na tristeza, má si ka ta da pa sta antis di di di ben i morti, e pa larga. Ningen ka sta obrigadu a sta ku ningen mossi. Nhos ka sabe un kusa mossi. Nhos ta fla di ke jetu o nau? Nhos ka sabe ma ki nhos sta ku un ómi ki el fase nhos merda?

Ta ben ku Europa Ta ben ku Europa Ta ben di tudu kabesa baka Ku tudu kusa Ta ben ku Europa Pa pa pa pa kriatura pa pega Pa ta matrata Pa ta fase sima ta kre Pamodi pamodi i Pamodi i bon i pamodi dja da-u zeka Diabu dja i so bo ki ta kume Si nho kre tene tantu omi si Nho ba kunpra obu di plasta bendedu Mi ta fla Mi go Ke ki mes ten txeu ma nu ta papia Si nho kre omi tantu asi Nho ba kunpra ta bendedu Ta bendedu Gosi ta bendedu tudu kusa Obu di tudu es koris Nho ba kunpra. Nho ta pô-mi ta xinti raiba, raiba. Nau, e si ka fia ku mi, ka ta fia ku más ningen. Pamodi go? Es ka ta krê ma N ta fla simé pamodi mi sta kansadu ku kes mérda di kes deudista ki ta pasa li. Mo si e ka odja, dja pasa ku mi, dja pasa ku kel-li, dja pasa ku kel-li. Ami N ka ta guarda. Mi N ta pâpia. Nha bóka ka sô pa N dal-dal na Zekinha, ka sô pa N rabenta karni, ka sô pa N txoma nha fidju. Nau, N ta pâpia sin. Mi N ta fla, N ta ton ta fla. Nos txê ka fia ku mi, ka ta fia ku más ningen. Pamodi go? É un obrigason ki N ten mata algen ka ta kadia. Munti ta mata algen ka ta kadia. Pamodi go? É un obrigason, obrigason mi go. Kel-la go ki ta mata-m go. Nen mamai ku papai ki kria-m tinha da omi. N ka sta obrigadu sta dintu ku el. Ago N sta obrigadu sta dintu ku paranóia. Purkê N ta fla ma, si purkê mudjer é paranóia, maluku.

Tudu ta mor, tudu ta koka. Nton ami N ta na na na na na N ta tun difla E me pas ta koba modi Ba ta miasan ma ki ne pa mori E Zé ka diabu ki N tene di sin ku e bo ki ranhel E bo ki ranhel Karanba Karanba pa. Ora, un mai ta tira se fidju ti da algen pa pa kriatura inpiel pa pa pa ta fasi un ta kre. Pamodi u ten u ten kebra keli ki tava la ansin. Ora, ta bendedu tudu kusa, si tudu kusa ta bendedu. E pa e pa larga. Nho ta nho ta kumpra kusa di praxi, nho usa na nho usa na brinkadera. E nho usa kuzê? Faze kuzê bo? Faze kuzê? Nau, bu ten ki ta sta ku mi. Bu ten ki ka sta ku mi, ka sta ku más ningen. Undi bu ta bai? Ba kunpra pistola bo, N poi. Bu fika mata bu kabésa. Ora ki N ta fronta mo si, ta fla ku tudu mundu el. Nau, mi ka ta fla ku ningen. Bu ten ki fika ku mi. Si ta kordi, nton é un obrigason, é fórsa. Nho é forsa Pora tudu So algen ta da-m kexa Kónba Pora Mo mo Nha mudjer ta miasa-m Oh nha ómi sta ta miasa-m Ki miasa mo si Ómi fla-u si Su ka fia ku mi ka fla ku ningen Larga-l Su ka la ka nhos baza-l di kónda Bo é kutxa ki el ta fase El ta mata-u el ta kadia Su ka sta kontenti sai di li Fia da mai N txoma-u li. Awe un dia bai na ta fala loba karia si nhos é kes tipu di omi ki nhos ta ten mujer du kasa nhos ta pensa mi nhos proprietariu mi nhos ki ta manda me kasa ku ku ten na renda nen kasa na renda ku ka ta manda no mujer sta nhos sta juntu ka ten amiasa si amor ka sta la ka da ben pa ba pa si ladu i bai ku si ago si na ta fala loba karia ago konta ku mi nu papia mi ku omi po ba ta merda zangadu di merda bai ku si na ta fala loba karia tu mata loba ku e bo ki sta li ki ba ten djobe. Mu fidju di merda. Bai kuzê? Bai kuzê agora? Bai gosta assim mami? Ou má pior ainda, sta ku alguém é ka obrigason, é ka obrigason no. Pa ameaça companheiro não, si si si bu ka sta kumigu, ka sta ku ninguém pamodi go? É bo ki paridu? Nem se bo ki paridu? Kazaku n'tê li sim, ka ta panhada não, moço, kazaku ê n'ka di meu. Bo ke ta fla ma mi, ma n'ka ta bai trokaria, bo kuzê go? Gripa onde n'komentadu li se ti bo é omi? Birotinho di mérda. Bó ta brinka ku di ke jetu ke? Pensa kuzê? Kazaku. Nau kazaku sta li, tene na kadiera li si. Nha ta, si nha, si nha ta fala toloba kariak, sai! Sai di li, bu ka txomadu. Sai u manda mensaji na privadu pa nu kontra, mi ku bo pa, pa u por rabenta n boka. O midjor u mata. Gosi na ta tenta pega bu mãe pa ver kuma bé ainda. E bo po poli no borsi. E bo manda mensagem pra fala no marca contrato ami ku bo. Pa mos troca em que de que jeito. Palerma de merda, boi kusi. Kunu de merda. Esse tipo de homem que tá passando konu, mo cavalo, nem sim, essa sempre fez tá responde. Mi também tá nem Konu também tá fraco, tá mata. E so trabadja trabadja tinha uns koka panhol pa pa mudje ta toma ta da libao tonha pa ta ku kazaku ta li kazaku ta li nho ka pode kumi ka pode kumi prob bla di matu bla di matu nka ta fadja ta ningen kenha ki ka sta kontenti ka ben ka ben omi nta fadja nho radja kadera konu di merda txoma nkonta su sta na fransa nta ba fransa fin di simana li su sta na purtugal nta toma bai otu fin di simana su sta na merka nu marka nu ta kontra. Pa lenbra di Mary. Kes kornu li si nsta nsta ami nsta ma nhos ta ripondi kes omi kornu li si nka pode oja nta papia so npapia sta papia ta prontu si ki nta baza nhos kornu mo kabal nta to nta fla verdadi pa fla si kre nabenta nho rostu nta fla sime ma dja ka nhos skeci ma mon tene ma mon tene gros tambe ne nka sta magru no. Pa lenbra di Mary. Si ma nfla nta to nta fla sta ku algen e ka obrigason ami nsta li mi sta li mi ke torona propi N ta faze nhas vidus, kenha ki ka sta kontenti ka bu djobe mos. Ka bu djobe, N ka faita ningen, ka ten nada di ningen. Sta ku kunpanheru ki dja ngoia monti algen ta dan kexa. Nha omi ta ameasan dentu kasa ma si N larga-m el ta mata-m. Larga-m pa N baza-i ku el na tudu trai koka, na ku N da fla. Omi, omi ô mudjer, mudjer ameasa-u dentu kasa.

É pa stra di mata kunpanheru pa pa algin fika ku fama. Kenha ka sa kenha ka sa satisfetu pa sa na lai na nha na nha kusa bai pa infernu. Ami komu nta fla un monti di kusa nta ngana pa un majikalu pa ka fasi ma ke majikalu di Fransa no ki ki ami e buru mosi na trabaia mosi.

Nhos ka ta brinka, nhos é kuzê? Nhos é bosta sima mi. Ka ke bosta mal konxedu inda, ke bosta ki nen, nen katxor ka ta kome. Nhos é kuzê? Nhos é kuzê? Nhos é kuzê? Ami ningen ka ta ta nhos, nta faze ke ki kre? Nhos pode te koka, mi nten gana pa pa pa omi, pa pa mi ka ta nda fla. Na to nefta é kuzê? Konu di menta, palerma di menta é kuzê? Riponi komentáriu li, bo é kon? Bo é kon? Nton é kuzê? Bu ten ki ta ten mudjer dentu kasa, bu ten ki ta ameasa mudjer, bu ka ta da mudjer kumida, bu ka ta da ninhu kumida, bu ta meste, bu fuma droga, fuma da padudu, bebe, tranka Bíblia na kadera, ka bu ta ameasa mudjer ma pa ka larga-l. Pamodi é bo é ku se, bo é veia diskansu, bo é kumida. Ami se ka, N ka ten, é pa fla, mosi, é pa fla bo, ten monti di algen ka ta sufri, ta sufri violensa ku maridu, ta sufri, ta miasa, ta fla nau, i ami, N ten ki sta ku mi. Ningen ka ten, ka ten ki sta. Mosi, N ten lei, N ba pulisa, N ba kexa. Ningen ka sta obrigadu sta ku ningen. Ma é ku se, ma é ku se, bo. Bo ki ka ta kontenti kon nu di merda, bai ku se. Bo ki ka ta pabia txeu, bai ku se go. Bai ku se go, bai ku se go. Bu sta na Lixenburgu, ben nu konta di es li sin. N ka bibeu sangi, N ta mostra-u kuzê modi, Palerma di merda. Ba kuzê, kuzê, kuzê, ken ki ka sta kontenti sai, mosinhu. Fesibuki di meu. Bu ka sta kontenti sai. Bu ka sta obrigadu oja live, bu ka sta obrigadu sta li. E kuzê? Nho, ten un monti di omi nhos ta amiasa. Nhos ta, nhos ta amiasa, nhos mete di kel jetu, ma ten mintén kóntra kósta bos. Nhos ta bira, nhos ta kuzê? Nhos ta kuzê ko palhasu di merda? Nhos ta kuzê? Nhos ta kuzê? Ami, ami N ka sta. E so kornu ku ta atxa ta, ta ben komenta mi sin. Ku ta, ta ben komenta ka ta kontenti pamodi N ta fla verdadi. Ten un monti ki mudjer kóre ku el di kasa pamodi so zangadu. Ten nhos ta ben ben fetu.

Nhos é ku se go ku se ta nga fla i mudjeris tanbe ka ta ameasa omi no mi su ka fika ku mi ka ta fika ku ma ningen pamodi pamodi go pamodi go pamodi go ki mi go nhas pa mi su ka fika ku mi ka ta fika ku ningen pamodi go pamodi go pamodi mo si sta ku algen ka obrigason e ka mo si nu ta sta pamodi nu gosta nu ta ama kunpanheru. Nu ta ten amor pa kunpanheru. Ago nu ka pô-m ta, ami pa-m sta ku bo, é pô-m é kumiasa. Mi ka munti algen dja manda-m mensaji, ta fla nha mariu ta amiesan dentu kasa, ma si ka sta ku mi, mi é ta mata-m. Mi ka ta mata-u ti oxi, mas pa bu ka ta mata bu kabesa? Ora, ma un mai ta pari novi mes ta kati-kati ku maridu di, ku mininu dentu bariga, ta pari, ta ben tudu kabesa limadu, ta banda peba un ropa, pa ben pa omi ku un mudjer pa ben matrata bu. Kel-li é pamodi? Nah, nha papa merda, mas nho, nho sta maluku? Nah, kel-li bu ka seta nau. Ami inda ta un dafia. Nho ta nho mi ndu kasa ta miasa nho si bu larga nta matau ba zai kol mi ki fla nho ta nda fla si nho mesi nho txoma nta la nho zé kalhau ri kg ai mi nga ta keda pamo si nda si nda nho ta nho ta txira kasa nho ta sota ku po nho ta pui na kamiu pa kori pa nta da benda ami é buru mi nda fla nho si mi nga mi sabi no ami nga ten konta ku nho boka mi boka é di meu. Tilifoni di meu ki n ta bati. Nau, ma n ten ki sta ku mi pamodi é un obrigason sta ku algen gosi. Nen algen ka ta mata algen gosi. Ala ki algen la kaba ovelha ansin, n baza-l di faka pa mata-l, kaba kadia. Ago i, i algen ka ta amiasa kel otu. Nau, bu ten ki sta ku mi. Inda kaba ta manda mi ta la trabadju, ta manda mensaji, ta fla ma si, ma si ka fika ku el, ma e ta bai, ma e ta mata otu omi ku tudu, pabia kel otu omi ki e ta tene, e tene, e tene mô trankadu na kadiera. Nho ka ki nhos bebe, ki nhos droga, ka nhos kontrola no, ka nhos kontrola no, nhos pensa nhos ta panha ma txikadu ta pega nhos, ta rinka nho grandoba, nhos ta fika ronkodju ku opa nu li, nhos ta bazadu na furu ti nhos tradu koba. Ami ta da mudjer, ka nhos ten medu di ninhun omi, N omi, ka nhos ten medu di mudjer tanbe no, ku amiasa ka nhos seta, omi a ta amiasa nhos, ama el miasa nhos, mi N ki fla, N ta ton da fla, si ki nhos rabenta N ta fla simé, ma unhju nu ta, nu ta matxika.

Ninhen ka ta brasa ku ninhen. Ten justisa, ten pulisa, ten otoridadi li na Europa. Algen mesa odja na tilifoni, nha bai la pulisa bu txiga mi ki fla nhos. N sabi. Nho bai la pulisa, nhos txiga, nhos txiga, nho mostra mensaji tudu, nho mostra mensaji tudu kuse ke ta mesau, e txiga e pulu la parua. Ka e ta pulu o 15 meta ka podi txiga bera bo. E ta tanka dentu furu. Li ten otoridadi, mosinhu. Nu ka sta na Cabo Verde não. Yo lé bo é un di kes tipu ki kel kel N ta manda pa lixu gosi nes ami nha ta pe yo N ka ta papia na bu mai pamodi mi N ten mai N ta ruspetu abo é kes tipu ki N ta blokia gosi N ta lenha ka mi tra gosi nho nho i nho djobe ke po i kel é nomi di paruleru propi. Pau, Pau Dimiru Borges, kel é nomi di paluderu. Kel dia ta lonbadu na furu, mó buru na txa. Ami mos lamia omi ki ka bali, omi ki ka bali, u ta odja so na skrebe u ta odja. Si nomi u ta odja ma ka bali, kel la é orimoni, dja sta na infernu mos. Kel li dja ben di infernu pa ben da ngen ka trasu. Kel li ta siba kel mudjer ki ta abri Facebook fasil pa koba, pa koba, pa koba mudjer ki toma é omi.

Kel ki ta na Fra, Fransa é kó ki ta más txeu. Purtugal n'ta bai manent. Pa nu konta-bu na pa. Só mô finu, sô zangadu mô si. Ta pape atrás di kambra tudu ken ta pape. Na komentariu tudu zangadu, pilingadu, ordenadu, kornu ta pape. Mi n'ta konta Fra. Nho nho dja ku seba. Mas é bosta sima mi. Zangadu, pilingadu, ordenadu, kornu di merda. Omi ka ta miasa nun mudjer pa sta ku el mô si.

Kenha ki sta na Luxemburgo pa marka kontratu pa nu kontra?